ئەم پردی نەگەتیڤ و پۆزەتیڤە لە کاتێکا پرسیاری بەکاریهێنین بۆ کە پرسیاری ئەومان لێ بکرێت بۆچی وازت لە کاری پێشوت هێنا لەم جۆرە پرسیارانە یان بەڕێبەرەکە پێشوت مامەڵە چۆن بوو لەگەڵ یا زۆر گرنگە بەم شێوازە وەڵام بیتەوە کەمێک باسی بارودۆخە نگەتیڤەکە بکە بەڵام سوکایەتی بە کەسانی پێشوو یا ژینگەی پێشوو یا کۆمپانیای پێشوو یا بەڕێبەری پێشوو مەکە پاشان خێرا بابەتەکە بگۆڕە بۆ شتێکی پۆزەتیڤ. چۆن؟ ڕاستە ئاوا بوون، بەڵام من ئاوا فێر بووم. ئاوا گەشەم کرد تیایا. ئاوا بوو بە دەرفەت بۆ من. لەگەڵ ئەوەشدا، یەکسەر باسی ئەوەش بکە کە دوای ئەوە، باسی ئەوەش بکە کە چۆن ئەو ئەزموونەی پێشووت یارمەتی دەدات لە کاری نوێتدا کە کار بکەیت و بەرەو پێشەوە بچیت. با بچینە پێشەوە. بۆچی وازت لە کاری پێشوو دێنا وەڵا بەڕێبەرەکەم زۆر زۆر خراپ بوو کورە مامەڵیان زۆر ناشرین بوو هەر خزمیان وەرەگرت ماڵە پشتیوان نەبوو هەر موچە زۆر زۆر دواکەوت هاوکارەکانم کەسانی زۆر زۆر بۆ شێوازە بوون هەر ژینگەی کارەکە زۆر زۆر ناخۆش بەلامەوە هەر زۆر بێتاقەت بووم لەوێ ئەمە زۆر نێگەتیڤە لێرە کابرا بیرەکاتەوە ئەگە تۆ ڕۆژە ڕۆژان لای ئەمیش نەمای بە هەمان شێواز قسە ئەکەیت و لەسەر ئەمانیش باس ئەکەیت ئەی چی سەیری کەم وەڵامەکەت بەم شێوازە بێت یا لە شکڵی ئەم وەڵامە بێت لە کۆمپانیا پێشوو سێ ساڵ کارم کرد و زۆر شتی بە نرخ فێر بووم بە تایبەت لە بواری ژمێریاری بە تایبەت لە بواری فرۆشیاری بە تایبەت لە بواری باسی گەیەڵاتر لای خۆتەوە پەیوەندی بە خۆتەوەی چ شارزایەک لەوێ فێربووی بابەتی کارگێڕی بەڵام هەستم کرد کە دەرفەتی گەشەکردن و پەرەسەندن سنووردارە، ئەمە بابەتە نەگەتیفەکەی باس کرد. سێ ساڵ لەوێ کارم کردووە، شتی باش فێر بووم، بەڵام هەستم کردووە کە دەرفەتی گەشەکردن و پەرەسەندن سنووردارە. ئەوە بە نەگەتیفی باسی کرد، بەڵام بە ئینسافەوە، بە ویژدانەوە. لە دوای ئەوە باس لە چیەکە و من بە دوای شوێنێکدا دەگەڕێم کە بتوانم زیاتر بەرەو پێش بچم و شارەزایەکانم پەرە پێ بدەم. ئەمە زۆر زۆر مهمە هۆکارەکەی ئەوەی کە تۆ ئەوێ بەجێڵی ئەمە هۆکارەکەتە لێکۆڵنەوە وەک لە لێکۆڵنۆمدا بینیم کۆمپانیەکەتان بەناوبانگە بە برەودان بە کارمەندان و دەرفەتی فێربوونی بەردەوە ئەمە هۆکارەکەی دیکە من هاتووم بۆ ئێرە هیچ سوکایەتیت نەکردووە فۆکەسە لەسەر داهاتوو نەک ڕابردوو وەڵا ئاوا بوون ئاوا بوو نا هۆکاری گۆڕینی شوێنەکەم وازهێنانم لە شوێنەکەم و هاتووم بۆ لای ئێوە بابەتەکە بابەتی داهاتووە نەک ڕابردوو ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئەم تەکنیکی وەڵامدانەوەیە تەکنیکێکی ترمان هەیە زۆر زۆر کاریگەرە ئەمیش ئەویش تەکنیکی ستارە ستار ئێسەکە سچیوەیشن بارودۆخ تیەکە تاسک ئەرک ئەیەکە ئەکشن کردار ئاڕەکە ڕیزەڵت یانی ئەنجام ئەم تەکنیکە زۆر کاریگەرە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ئەزموون کاتێک کە پرسیارە دێکرێت سەبارەت بە ئەزموون ئەزمونت چییە چۆنە یا باسی ئەزمونێکمان بۆ بکە کە تووشی ئەم حاڵەتە بوو بیت باسی ئەزمونێکم بۆ بکە کە بەرکەوتنت بۆ دروست بووە لەگەڵ بەڕێوەبەرەکەتدا یان تا کۆتاییەکەی؟ ئەبێ بەم تەکنیکە وەڵام بەینەوە. کەمێک کورتە باسێک لەسەر بارودۆخەکە ئەکەم، حاڵتێک دروست بوو بە لەگەڵ بەڕێوبەرەکەما بم شێوازە بوو، ئاوا بوو ئاوا بوو. من بۆم دەرکەوت ئەنجا دوای ئەوە باسی تاسکەکەی، ئەرک، بۆم دەرکەوت. کە من ئەبوو چی بکەم ئەرکەکەی خۆت باس ئەکەیت دوایەوە ئەکشن چیت کرد دوایەوە بۆم دەکەوت ئەبوو ئاوا بکەم و بۆ یەکە دەسم کرد بە هەنگاونان ئاوا ئاوا ئاوا کە دواتە ڕوونکردنەوە بە نمونە ئەهێنینەوە و ئەنجامەکەشی بەم شێوازە بوو ژمارە و داتا بەکار بێنە. بە نموونە ئەگەر پرسیارەکەمان بۆ بێت چارەسەری کێشەی ژمێریاری بێت، باسێکمان بۆ بکە کە لە کاتێکدا ڕووبەڕووی هەڵەیەکی ژمێریاری یان داتایی بوویتەوە و چۆن چارەسەرت کرد. ئەمە باسی ئەزموونە، یەکسەر تەکنیکی ستار. ئێس. بارودۆخ، Situation. چی ئەڵێیت؟ لە کۆتایی مانگدا دەرکەوت کە ڕاپۆرتی داهاتمان هەڵەی تیایە، ئەمە باسێکی کورت، ژمارەکان لەگەڵ بانکەکان ناگونجێن و جیاوازی پەنجا هەزار دۆلار هەیە. ئەمە باسێکی کورتت کرد، دوای ئەوە ئەرکی تۆ چییە؟ وەک ژمێریارێک پێویست بوو لە ماوەی دوو ڕۆژدا هەڵەکە بدۆزمەوە و ڕاستی بکەمەوە، ئەمە ئەرکەکەت باس کرد. چیت کرد؟ کردار، ئەکشن. هەموو تۆمارەکانم بە وردی پشکنی سیستەمەکانم بەراورد کرد دۆزیمەوە کە هەڵە لە سیستمی کۆنەوە هاتووە کە دوو جار حسابی هەندێک بڕیاری کردووە و چارەسەری تەکنیکیم کرد یان بە نمۆنە دوو جار مەسروفاتێک خەرجیەک تۆمار کراوە باش ئەنجامەکەی چیە ژمارەکانم ڕاست کردەوە دوای ئەوە لێرەوە بۆم دەرکەوت کە ئەم هەڵە نابێت دووبارە ببێتەوە، هەستام بە چی سیستمێکی نوێم دامەزراند بۆ ڕێگرتن لە دووبارەکردنەوە. پرۆسەی چاودێری مانگانەیشم دروست کرد. زۆر جوان، ئەزموونێکی زۆر زۆر باش، ئەمە دەستکەوتە ئەم بابەتە. ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئەم شێوازی وەڵامدانەوەیە هاوڕێیانی بەڕێز. هەر کەسێ و لە هەر کارێکا گرنگ نییە کە تۆ بتوانی پێنج شەش وۆرک ئێکسپریەنس ئەزموونی کاریی خۆت بنووسیت ساڵی ئەوەنە ئەوەنە ژمێریار بووم لە فڵانە کۆمپانیا ساڵی ئەوەنە بۆ ئەوەنە ژمێریار بووم لە فڵانە کۆمپانیای ترکۆ پێنج شەش دانە نا وەرە دوان سیان بنوسە بەڵام دەستکەوتەکانت لە ناو ئەم پۆستەی کە لەم کۆمپانیا کارت کردووە ئەمە وەرە پێنج شەش دەستکەوت بنوسە ئەمە زۆر زۆر کاریگەرترە چونکە ئێستا خوێندنەوەیەکی تر هەیە بۆ ئەزمون ئەویش ئەمەیە کە ئەزمونی بەبێ دەستکەوت جۆرەکە لە بندیواری یعنی تۆ ڕۆبۆتی تەنها کارت بەڕێ کردووە با بیست ساڵ ئەزمونت هەبێ کوا دەستکەوتەکانت ئەگەر دەستکەوتت نەبێ زۆر زۆر کێشەیە ئێستا وەڵا من بیست ساڵ ئەزمونم هەیە ئەی کوا دەستکەوتەکانت سێت دەستکەوتت نییە ئەی ئەو معقولە یعنی تۆ تووش و ڕوبەڕووی چاڵنج و تەحەدیات نەبوویتەتەوە تووشی کێشە نەبوویتەتەوە بەڵێ بوویتەوە ئەی کوا سێرەکەی نەدنووسیوە یا هەر نەت بۆ یا نەدنووسیوە ئەگەر هەیە بینووسە ئەو کاتە ئەمانە بنە چیرۆک پێویست دەکات بۆ وەڵامی ئەمانە، بۆ وەڵامی ئەم جۆرە پرسیارانە بەکاری بهێنیت و ئاگادار بە هەر جۆرێک لەم چیرۆکانە بۆ وەڵامی چەندین پرسیار ئەبێت و ئەمە ئەو پرسیارانەن کە بۆ پۆستە زۆر هەستیارەکان ئەکرێن بۆ پۆستی ئاسایی ئەم پرسیارانە ناکرێن ئەگە بڕیار وایە بۆ پۆستێکی هەستیار ئەچیت بۆ چاوپێکەوتنەوە و سی ڤیت پێشکەش کردووە، ئاگادار بە، پێویست دەکات پێنج بۆ شەش جۆر لەم پرسیارانەت لەم چیرۆکانەت ئامادە کردبێت. پێش چاوپێکەوتن پێنج بۆ هەشت چیرۆکی سەرکەوتن ئامادە بکە، هەر چیرۆکێک دەکرێت، بۆ چەند پرسیارێکی جیاواز بەکاری بهێنیت بەڵام شێوازی وەڵامدانەوەکەت ئەگۆڕێت.